Мамык шәлләре генә бәйләргә күнеккән Миңнур апа Мосагутова күзләре начар күрә башлагач чигү эшен үзләштерә. Аннан энәдән гүзәллек тудырырга туганнарын да өйрәтә. Дәүләкән районыннан китабын алып кайтып, нигәдер шул кызыксындырды да, шуны чүпрәккә төшереп чиктем. Бөтен туганнарыма чигеп бирдем, балаларыма. Беренче рәсемнәре журналдан булса, аннан аларга алмашка бакча, урман чәчәкләре, җиләк-җимешләре килә. Бер өйрәнгәч, ул сихри дөнья кебек тарта үзенә. Менә бер чәчкәне чигәсең, аннан икенчесен, менә монысын гына чигим әле дип, үзенә тартып ала ул. Шулкадәр рәхәт була ул, дип сөйләгән әбиләренең сүзләрен яхшы хәтерли кызлар. Дусмат мәктәбендә технология дәресе. Кызлар монда чигергә өйрәнә дисәк, бик үк дөрес булмас иде. Ә осталыкларын арттыра дип әйтү төгәлрәк булыр. Чөнки беренче сыйныфка килгән һәрбер кыз инде бу авылда чигә белә. Укытучылары Гөләмзә Шәрипова үзе дә шушы авылдан. Шуңа да Дусмат авылы халкының гореф-гадәтләре белән яхшы таныш. Бу һөнәргә ул үзе дә кечкенәдән өйрәнә һәм хәзерге көндә дә тылсымлы эшне кулыннан төшерми. Кемнең өенә кермә, яшь киленнәргә алъяпкычлар чигелгән. Алар үзләренең кунакларына күчтәнәчләр әзерли, бәләкәй кыз балаларга, әбиләргә, олыларга, килендәшләргә алъяпкычлар чигәләр. Менә безнең кызлар да шул эшләр белән шөгыльләнәләр дәресләрдә. Авылда яшьләр күп эш юк хәзер. Кичләрен утыралар, чигәләр, матур эшләр, бәйлиләр, чигәләр. Менә шуның белән шөгыльләнә безнең халык.

Бүген инде әбиләрнең сандыктагы чигүле әйберләре яңартылып, төрлеләндереп, Дүсмә Таулы фольклор коллективының яулык күлмәкләренә төшә. Мисал өчен, Элиза Горбунова гаиләсендә дә чигә белү гадәти күренеш. Чигү, татар халыкның күңел бизәге. Минем әбием кечкенәдән үк чигергә яраткан. Ул үзенең сәләтен әнигә дә биргән һәм алар төрле җепләр белән күңел назы күңел назы салганнар. Һәм без апам белән алардан үрнәк алып чигәбез. Татар кызлары борынгыдан чигәргә яраткан. Осталарының кайберләре инде хәзер юк, ә эшләре саклана. Оляпкычлар, кулъяулыклар, сөлгеләр, күлмәкләр, барысы да чигелгән. Тик болар сәхнә өчен генә түгел, ә тормышта да кулланыр өчен. Менә шул ягы белән Дүсмә Тавлы татарлары башкалардан аерыла да инде. Туй вакытларында зур матур капкалар ачыла да, менә шушындый матур битяулыклар кызларыбыз, киленнәребез чигеп, элеп куялар. Бөтен авыл күрә инде, менә нинди матур туйлар үткәрелә икән бу Дүсмәт, Түсмәт авылында дип. Дәресләрдә һәрбер кызны сихри чигү дөньясына тарта алган кешенең йорты да үзенчәлекле булырга тиеш дип уйладык һәм без ялгышмадык. Өстәвенә бу йортта чигелгән әйберләрне саклау өчен сандык та ясыйлар икән. Сандыкларны ясаучы Салават Шәрипов, Гләмзә ханымның тормыш иптәше. Сандыклар ясау белән мавыгу менә шушы шкатулкадан башлана. 35 ел Салават белән бергә яшибез. Аның менә беренче бүләге, миңа үзе кулы белән эшләп, менә шундый матур шкатулка ясап бүләк итте. Үзебездә дә бер сандык бар. Аны сораучылар, кызлар килгәннәре бар. Без аларны истәлеккә үзебезгә өйдә калдырдык. Ә хәзер безнең яшь кызлар авылда кияүгә чыгарга җыеналар, матур әйберләр чигеп, бирнәләр әзерлиләр. Менә шушы сандык белән алар үзләренең күчтәнәчләрен яңа йортка, яңа өйгә алып баралар. Шәриповлар гаиләсе озак еллар Урта Азиядә дә яшәп ала. Шул елларда агачтан матурлыкны булдырырга өйрәнә дә инде ул. Ул Дүшәнбедә башланды шул. 73 нче елны мебельныйга кергән идем ученик булып. Инструментлар хәзер магазинда да сатыла күп. Кайсы бер инструмент җитмәгән үзебез ясыйбыз. Менә шундый основном менә шундый пычаклар инде. Менә шундый стамескалар, пычаклар, геометрический узорлар. Һәм оста, башына килгән уйларны рәсемгә төшереп, йорт җиһазлары ясарга керешә. Ә алар йортларында инде хәзер бихисап, идәннән алып түшәмгә кадәр. Дөрес, хәзер инде Салават Шәрипов күбрәк йортлар тозу белән шөгыльләнә. Татар халкының кул эшләре һөнәрләрен югалтмыйча бүгенгә кадәр саклап калучылар Оренбур төбәгенең Дөсмәт авылында яши. Оренбур өлкәсеннән Фирүзә Абсалямова, татарлар.